Ɛne baabi a me yɔnko no pɛ sɛ wɔhunu deɛ ɛma wɔadi ntwo afe mpenu ne aduonu nnan no a, ɛno na ɛbɛtoo dwa sɛ Yawura ma yɛkɔkuee repɔɔte a ɛbaeɛ no. Dodoɔ no ara na wɔretra sɛ Kennedy akɔ mpreko Japan ne adeade. Na ɛnnɛ yi, wɔretra sɛ krataa bi asan aba abɔnten a deɛ ɛma ɛne baabi a me yɔnko no di ntwo no nyɛ Kennedy akɔ mpreko Japan. Abusua, ɛmu nsɛm deɛ, sɛ ɛteɛ nie, mentumi nkenkan ne nyinaa mfa nkyerɛ wo. Mɛkɔ a, mɛma mɛakɔ akɔtie nsɛm a ɛwom saa ma yɛkɔkuee repɔɔte no

that these resources were not effectively utilised for their intended purposes, thereby weakening grassroots mobilisation efforts. Nti na kyerɛ sɛ nnipa bi titirifoɔ bi yɛ a wɔn di party no mu ntintimban ɛna yɛde party resources hyɛ wɔn nsam sɛ mongye na momfa nkɔboa party no adwuma ɛwɔ fam. Ana nipa no gyee sika na wɔn kɔkɔ tenaa so yɛ a wɔn anfa sika no ankɔ deɛ wɔn de kɔ yɛɛ deɛ me deɛ me nim na eh party mma ɛkɔ hyia professor Iroma Kokoe no ɛna wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nneɛma bi a na yɛ susu sɛ nka daa ne daa nyinaa yɛ bɛ to aba a ɛba no yɛ hwɛ anim a this time no amma nti ɛho nsunsuansoɔ ana yɛ hunu. Saa na wonim sɛ yɛ wɔ high profile government officials a Region a wofi mu no, because of wo influence ne position a wo occupy nti no, aside the regional structure no, yɛtumi nso de resources bi, nkurɔfoɔ sponsors, wɔn pɛ sɛ wɔn sponsor region no, CEOs wɔn fi saa region no mu, yɛ yɛgyegye sika bi yɛde ama nkurɔfoɔ bi sɛ momfa moa mo region no na mo ɛnyɛ saa adwuma no. Na nnipa a odi kan Ɔse Honourable Kwaku Ofori Asiamah, Minister for Transport, ɔno no fi Central Region. Kwaku Ofori Asiamah. Asiamah. Yes. Honourable Asiamah. Yes. Report no abɔ ne din sɛ, ɔse Respondent in the Central Region allege that resources and campaign logistics channelled through the Minister for Transport, Honourable Kwaku Ofori-Asiama, did not adequately reach the constituencies as planned. Enti na kyerɛ sɛ sika a ɛne nhy nneɛma ahodoɔ bi a yɛde boa party no nhyehyɛeɛ ma abatoɔ no party no kɔ n'anim wɔ mu no, ɛna yɛde bi hyɛɛ Ne nsa because yɛnim sɛ ɔnim de. Yes ah. Ana ɔyɛ obi a wɔwɔ soro. Yeah, wɔyɛ central minister. Region, yes. Transport minister. Yes. Eti ne mu odu. Eti gyina fa kɔ. Besi nnɛ. Ɔyɛ even rep koraa wɔ central region ɛwɔ national council. Ei. Nti no ɔwɔ ɔwɔ ɔyɛ obi a ɛkɔ central region ɔwɔ influence paa. Nti yɛde maa no sɛ ɔngye no ɔnfa nkɔ no as transport minister a wo nso wo control resources. Enti mongye wei na momfa nkɔ a na wo nua atena so. Resources no ankɔ. Wei nyɛ me nwa. Me readi report no na mehuu the reason why a NPP out of I think thirty one seats in central region no NPP wɔ four pɛ. If you have somebody who is self centered a da bia sika ketewa bi a ɔpɛ sɛ ɔdi mu bi, campaign sika o, yɛn nyinaa yɛwɔ aban mu, mongye sika mfa nkɔyɛ campaign na yɛnsan ntena aban mu. Ɔkwabena no se daabi. Wakɔdi. Wote aseɛ? Enti ɔse. This shortfall was said to have contributed to the decline in both presidential and parliamentary votes in the region. Nti na kyerɛ sɛ saa nsunsuansoɔ no anaa deɛ ɛkɔɔ so no sɛ momfa resources nkɔ na wɔakɔtena so no, Yes. ɛno ma eh, sɛ yɛnto aba mfa nyi mmarahyɛbedwani, yɛnto aba mfa mo ɔmampanin wɔ NPP din mu Ɛwɔ no, Central ɛkɔɔ Region no. fam koraa. Krakrakrakra. Ɔse, in the 2020 elections,

Ɛ, wokeka ne mma bɔ mu a wɔnyae wɔ Central Region Yeah. Mfinfini Mantam mu hɔ no a, na ɛyɛ ɔhaw mu nkyɛmu aduonum, ɛ, Mmienu. aduonum mmienu. Yes, 52 percent. Ɛna Dɔkta Mahmudu Bawumia, His Excellency, Yes. nso no, in 2024 yi ara nansa yi ara no, Papa no ate aba ɛyɛ ɔha mu nkyɛmu 45. aduanan nnum. Yes. Ei! Kyɛ sɛ wa, wa, wawe pɔtɔɔ. Kyɛ sɛ waka aba fam koraa. Wawe pɔ, wo, wo paase no koraa nyɛ yie. Wode bi ka ho koraa a, still no ɔwe. Wote aseɛ? Ne nyinaa gyina Honourable Kwaku Ofori Asiamah sika a yɛde maa no ne resources a ɛsɛ wɔmfa nkɔ Central Region a wɔamfa ankɔ. Ɛno ne ho nsunsuansoɔ ni. So when we are talking about nneɛma a ɛmaa party no di ntwa in 2024, na sɛ nneɛma wei wɔ Michael Oquaye's report mu na ɔkɔ abrane sɛ ɔmma nnipa nhu, na yɛsan some resources yi bi yam 2028 san de hyɛ saa nnipa wei ansa a, deɛ na ɛbɛsi? So these are the reasons why yɛka sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a momma partyfoɔ no nhu. So that obi yɛ pɛni bi mpo a ɔte baabi na ɔpɛ sɛ ɔsponsor Central Region in twenty twenty eight a, ɔnhu nipa a ɔde nneɛma no bɛhyɛ ne nsam na ɔmfa nkɔfa obi a ɔgye a ɔmfa nkɔ. And these people, the party people have to know them. Wote aseɛ? Enti ɔse, Party members expressed the view that the uneven distribution of campaign resources created disaffection among local executive and volunteers leading to voter apathy in many of the constituencies across the central region. Ɛgyina kyɛ sɛ nnipa ahodoɔ a wɔgyina papem, pampim, yɛ a wɔyɛ adwuma de ma NPP paati ne nnipa bi a atuu ho akyɛ mu wɔn nso so yɛɛ sɛ wɔbɛyɛ adwuma de aboa paati no because of resources no ankɔ nti ɛma saa nkurɔfoɔ nyinaa mu kyekyɛɛ nti ɛma ɛduru sɛ yɛnkɔ nkɔto aba no na afei obiara te fie. Obiara se menkɔ. Na wo ba a wotee kaa mu muruntum mu, yɛnhuu w'ani mpo, woayɛ no tainted minister, wonam regime na wo raise raise w'abati, yɛde sika maa wo sɛ fa bra na polling station foɔ ne electoral area coordinators nso nya bi na wɔmfa nkɔyɛ adwuma, now are you expecting the polling station officer anaasɛ wei ne sɛ, sɛ ebi motor bike na ɔuse mpo a, ɔno amfa ne sika nkɔtɔ fuel ngu mu anaa? These are the reasons why a npp. Ɛho kyerɛ ne central region and this is the the person a report no abɔ ne din. Ma me ma me nfa nkɔ eastern region. Okay. Eastern region. Me pa to gyina so ansa. Eti sɛ wo yɛ NPP delegate a. Wahu this is the reason why nti asɛ ofori asiaman ebe gyina w'anim ka kyerɛ sɛ kɔto aba kwa ha ɔnsɛ mfata. Yes. Eni kwan sɛ wotie no. Onni credibility. Because onim bia biribi a wanya afiri mu and ɔsan pɛ anya no more. Na onim sɛ ɔsemasi na ɛba a, obetumi agyina no kɔn ho adidi pakyɛ ama n'ano nyinaa. Yɛbɛbɔ wɔn din no mu ahunu wɔn su ne wɔn ban. Mister Nkum, this is the person a wadi transport minister for eight years under Nana Akufo-Addo. Eight solid years. Sika Nana Akufo-Addo bedi president, ɔappointe Kwaku Ofori-Asiamah as transport minister, Mister Nkum. Wɔansesa no. Sika no anso, ɛno sika anso no. Eight years o, na party campaign resources nso na o de a wasan. Wasan atena so. I mean who does that? Who does that? Wadi transport minister for eight years, campaign sika de kɔ central region, wasan gye adi. Na wo ɛnɛ wokɔ gyina baabi mpo ka kyerɛ delegates bi sɛ tuma wia, wankasa wo credibility wɔn? Ɛwɔ he? Wo conscience wɔn? Ɛwɔ he? You don't have conscience. Sopɛ party no yie paa wongye campaign sika wode wobɛtumi adi sika bi a ɛwɔ wiase ba pa sɛ kɔyɛ campaign ne yɛde sika hyɛ wo nsam na sɛ wodi a na wo no ɛyɛ ɛyɛ yɛ normal ayi setting ɛbɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ ɔmanbɔfoɔ. Woyɛ ɔmanbɔyɛni ɛni kwan sɛ yɛne wo tena Wote aseɛ? kane no anka ɛbɛtwa wo asu. Minister ɔpɔ all the resources a wo control anso wo gye campaign nneɛma fa kɔ nso a wakɔ tena so Mister Nkrumah mensa wo mfa nkɔ a eastern region Ma yɛnkɔ another minister ma yɛnkɔ. eastern region.

It was observed that some constituencies received limited support which reportedly weakened ground operations and reduced party mobilization strength. Na kyerɛ sɛ wɔn a ɛkɔhyiaa Professor Eruama Akokue Yes. de the reason nti a yɛdi ntwo no to wɔn anim no, Yes. wɔse wɔhuu Yɛwura Kojo Oppong Nkrumah sɛ sɛ wohwɛ n'anim a ɔno yɛ nnipa a wɔdi wɔn wɔdi ahim paa wɔ NPP party no mu wɔ Eastern Region hɔ. Enti ɔno nso na resources dodoɔ no nso nam a ɛkɔeɛ. Na party mma no susu sɛ ankɔ ankɔ ankɔduru ankɔyɛ adwuma a na ɛsɛ sɛ anka ɛtumi yɛ. Yɛn Wura Kojo Oppong Nkrumah yɛ former Information Minister, ɛsan nso yɛ former Works and Housing Minister. Enti ɔno n'asɛm na yɛreka yi. Kojo Oppong Nkrumah. because report no bɔ ni sɛ minister for works and housing wote aseɛ eti ɔsɛ nneɛma a ɛde maa no nyinaa no ɛma party no mobilization wɔn esi region no ɛkɔɔ fam a wɔafa kɔ ɔsɛ wɔn a wɔn receive yɛ no kora receive limited resources. na kyɛ sɛ sɛ ebi a two cities na ɛsɛ nka wɔn nsa ka a yes yɛbrɛ fifty pesos deɛ aka no obi nim baabi afa. Ɛnɛ no koraa na ansa nkɔ ntɛm. Ansa nkɔ ntɛm. It says some constituencies received limited resources three days before the election. Wei deɛ ɔfo ase ayerɛbifoɔ di adanseɛ. Yɛsɛ three days before the election. Wɔn di adanseɛ sɛ three days yes. to the election. Me me information a menyaeɛ kyerɛ sɛ aka three days ɛme ato aba ɛne Ewura Kodwo Ɔpɔn Nkrumah de sika kɔɔeɛ de kɔma ɛyi ɛ ɛ ne ne executives no sɛ wɔn nfa nkɔyɛ house to house campaign three days three days three days na na sika na wɛn. o ti a sɛ three days to election na wo yɛ obi a wo ɛna you see Kwadi Ɔpɔn Nkrumah no wa hu mo ama na mo ama na mo ama na enjoy NPP na fa yɛ fo o ti a sɛ NPP adwuma den a ɛwɔ party no mia Ɔpɔn Nkrumah nyɛ bi da o Ɔnyɛɛ bi da. Tama na Nana Addo ani abere gidigidi ɛyɛ presidential debate no na Kwadwo Nkrumah ɔyɛ moderator ɔne the current vice president. Wo te aseɛ? Enti party adwuma paa deɛ Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah ɔnte aseɛ. Hmm. Wo te aseɛ? And you have this person a ɔhu obi na ɔcontest election ɔse ɔnyɛ presidential material because mo ama no ayɛ so cheap. Mo ama MP die no na ayɛ mmerɛ. Ɔpɔn Nkrumah yɛ ka NPP adwuma a tell me where wɔahyia Ɔpɔn Nkrumah sɛ ɔyɛ NPP adwuma apart from sɛ ɔbɛdi moma no bɛdi MP on a silver platter in twenty twenty sixteen ɔnyɛɛ party adwuma da and this is a selfish individual it's always about him always about him ɛno nti no wode party resources wo abɛdi information minister. Waba bedi western housing minister resources bɛn under Nana Akufo Addo wadi minister for eight years wo bedi Mister Baa Ami deputy ɛna yɛ elevate wo ɛna yɛ bɛyɛ wo information minister yɛ yi wo firi hɔ ɛna yɛde wo kɔɔ western housing ɛdeɛn na yɛnyɛ wo bio enti campaign sika deɛ agya woanyɛ biribi amma wase a gye amandeɛ kɔma no so a wosan gya abɔ no korɔ no. Dabi. Wote aseɛ? Sɛ adwene pa wɔ wo tirim deɛ a wonyɛ saa. Dabi, dabi, dabi. Nnipa sɛɛ ne credibility wɔ he? Gye to me hɔ mpo, wadi, na anka sɛ ɔkɔma na maa deɛ. Gye kakraa fa to hɔ ma me, wo nua di. No, nnipa sɛɛ wosan kɔma ne na adeɛ biom. And people will see these people on certain platform campaigning for people. These are the reason why. Ɛno nti. This Makokoe's report. Ei. We have to probe it if people have to be investigated and charged. Ɛsɛ yɛyɛ. Mma obiara mmfa ne ho nni nkɔ teki a cover wɔ candidate bi akyi. Wote aseɛ? Ɛno nti na nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn hide saa report wei na anka nnipa nte. Wodi party sika a, ɛsɛ sɛ yɛ treat wo sɛdeɛ wadi ɔman no sika because woyɛ ɔmanbɔfo. Adeɛ a ɛyɛ for nnipa bebree deɛ no, baako mpo mmfa nhyɛ ne bɔtoa mu. A especially when you are in a critical condition sɛ wo political party, da bi ɛtenaa ha ka sɛ, sɛ political party wɔn wini power a, Wo te sɛ prayer group bi a ɔmo hyɛ ɛyi Achimota forest rebɔ mpaeɛ. W'ani da so ara ne sɛ Nyame bɛsi abɛhwɛ wo but power paa deɛ wonni bi da. Wo te sɛ Key Fit Club a ɔmo nam Madina Zongua Sunday anɔpa na ɔmo resi gyama. Na wo a wo wɔ party no mu a w'ammrɛ ho. Fortunately wo join ne party a na ɛbaa power a na wadi eight years MP minister enti wo koraa nsa ka dwen papa wɔ tirim ɛsɛ o mepɛ sɛ medi mɔ o enti me koraa no ma memfa me resources nka deɛ ɛde ama me ho na memfa nkɔgye power no na mentumi nni bi but wodi deɛ wanya your legitimate one a yɛde ama wo a wodi na party one nso a yɛde ama sɛ fa kɔ wo ankasa wo region Mr Kweku, ɛte sɛ woama wo ba sika sɛ ɔmfa nkɔtua ne school fees na wakɔdi. Ɛnni kwan sɛ woma no aduane bɛyɛ one week. Saa abofra wei, ɔkyɛmprɔ de gasan. Wote aseɛ? Woyɛ minister, woyɛ MP, woabɛdi eight years wɔ aban mu, yɛama wo sika sɛ fa kɔma region, momfa nyɛ operations na yɛmfa wini a, na wode, wode, wode, wode, wode awasa wo serem. Wote aseɛ? Nti saa nneɛma wei. Saa nipa wei ne credibility ɛkɔ so. Wei kura deɛ he doesn't even have the right to even de call somebody. Smart gang update. If you have somebody who is a member of parliament who is dishonest, very very very dishonest, Wontumi nfa ɔte sɛ kraman wontumi nfa nam ngya no nkɔ mma. Wobɛba na ɛni hɔ. Ah wote aseɛ. Wodan wo ho ano de kɔ. He doesn't even he doesn't even wote aseɛ we've known people in this country a wɔn yɛ MPs a wɔn a mɛdi minister but edu election a they go into their pocket pick their personal resources mm-hmm. and go and sponsor the party wote aseɛ honourable Ken. As member of parliament for twenty four years, mo mbisa sɛ ɔkɔ party head office da kɔ gyee resources sɛ ɔde kɔ Asen central da anaa? Ɛnsi da. Ɔno mmom na ɔkɔ sponsor Kyei Mensah bonsu nom, ɛkɔ sponsor ɔde sɛn ɛyi ɛyi all the MPs you can think of. Ɛyi KT Hammond nom. Oh KT Hammond koraa deɛ sɛ ɔno deɛ wagye aa koraa de ma nanso ɔbɛsan abɛgye bi aka ho. Wote aseɛ? Ɔmo ɔmo dryers, ɔmo sewing machines, ɔmo ɔmo ɛɛ broni wawu, ɔmo ɔmo deɛ name it. Ɔkyɛakyɛ ma ne na ne nanfofoɔ ne ne ne ɛ ɛ ne colleague MPs. Da no me ne ma ayi former ayi ɛ ɛ ɛ MP for this Asante Akyem ɛ ɛ ɛ ɛ constituency. Ɛyɛ na me wura fi ɛhɔ ne din. Asante Akyem. Bomfa wokɔ Bomfa hɔ no a. Ɛhɛn. Ɛɛ oh edin no bɛba. Saa. Oh maame a yɛ ne ne yɛ ne ne kasa wɔ ha yi. Me ne ne di nkɔmɔ na ɔka kyerɛ me sɛ Honourable Ken ɔwɔ parliament no. Ɔtaa ma ne sewing machines ne hair dryers nom ne adeɛ nyinaa sɛ ɔmfa nkɔ ne constituency na na na na ɔ ɔ ɔmfa nkɔma ne nkorɔfoɔ. Na wɔ MP a woyɛ minister ne ama wo nneɛma a, na wo wode awasa wo serem na woadi kɔ. Na woadi. Wate bi da? Now these people will go and stand on certain platform and say sɛ obi nyɛ presidential material. Kojo Oppong Nkrumah, ne din na wɔ ha yi, black and white. We are watching the NPP to see this Mark Oquaye's report whether they will keep it

Na sɛ ehu action bi a mo atake wɔ wei a, mma obiara mpo nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛdi national executive biom because sɛ mo twe mo ti a, yɛn nso yɛde yɛn campaign bɛhyia mo. Because you have to be a responsible steward, yɛde adeɛ hyɛ wo nsam a, ɛsɛ sɛ wo keep no yie na wo use for the benefit of all, not yourself alone. Mister Nkum, ma me fa wo nkɔ another region. Fa me kɔ another region. Ɔse, Doctor Gideon Boako, spokesperson for the pres eh, for the vice president. Ahafo Region, Dɔkta Gideon Boako, spokesperson for the Vice President, Ahafo Region, ɔse in the Ahafo Region, Dɔkta Gideon Boako was mentioned as a key figure responsible for coordinating campaign logistics. The report indicated that a portion of the resources designated to support to support constituency-level activities did not trickle down effectively, leading to operational inefficiencies and a weaker campaign presence. Enti na kyerɛ sɛ Dɔkta Gideon Boako a ɔdi Dɔkta Mamoudou Bawumia akyi a ɔno na ɔkasa ma no no, Yɛhuu no sɛ ɔyɛ obi a ɔdi mu, enti paati de resources bebree kɔhyɛɛ ne nsa sɛ wɔnkɔhwɛ so, na afei ɔmfa nkɔ Ahafo Region no mu, na various constituencies no, ɔmma nneɛma nkɔ fam na wɔntumi mfa nyɛ campaign. Ɔno nso amfa ankɔ. Wamfa ankɔ. Ɔno a na ɔkasa ma Dɔkta Bawumia no. Ɔno na ɔbɛgyinaa baabi a na ɔka sɛ, Ɛyɛ te sɛ fertilizers. Yɛmma ɔmfa ankɔ. Ɛna nkurɔfoɔ blame Dɔkta Bawumia. Na Dɔkta Bawumia, ɔyɛ, ɔyɛ, na ɔyɛ Agric Minister. Wote sɛ na Gideon Boakye nka saa asɛm no? Metee. Wahu? Hwɛ, President Kufuor na ɔka kyerɛɛ wo sɛ, Kegyeti akorɔmfoɔ. Wahu? Sɛ ohu no sɛ wa wa wa wa obi address na ɔde ne nsa ahyehyɛ ne bɔtɔ mu na ɔkɔ a na ɔno nso yɛ n'adwene sɛ akoa yi a ɔkɔ yi sɛ dɛm yɛ nkurɔfoɔ yi saa na akoa nso teɛ. Eti Gideon Boako no o ayi ayi ayi ɔ ɔ ɔ na n'adwene mu nyinaa yɛ ne sɛ sɛdeɛ ɔno yɛɛ bi ne deɛ ɛneɛ me sɛ nkurɔfoɔ a aka nyinaa nso yɛɛ bi. Ɛna ɔkɔ bɔɔ Doctor Brian Acheampong din. Ae sɛ wamfa ɛni sɛ nkum I am not speaking for Doctor Brian Acheampong but Logistics a NPP de kɔ yɛ campaign no, wɔmmisa wɔn sɛ na fertilizer ka ho anaa? Nneɛma a ɛsɛ yɛde yɛ campaign no, na fertilizer ka ho? Anaa sɛ neɛ sɛ biribiara ka ho? Ɛkɔ campaign deɛ a biribiara ka ho. Mr Yidaw Boakura ho, ne constituency foɔ no ankasa kye no adeɛ a wɔde bɛyɛ no no, there's no surprise sɛ ne secretary koraa nnɛ wasɔre a ɔse. Wahunu hann. Ah, wɔse Gideon Boako nsɛm a ɔka nyinaa yɛ kuwa na ɔtu. N'akoma mu paa deɛ ɔnim sɛ Honourable Kenneth bɛwini election no. But baabi a wakɔdi no ne nkurɔfoɔ a atua ne school fees nti no, wayɛ mmerɛ. Ɔsan yɛ nyɛ ye. Na wo party aba power me anya bi de atua wo school fees ama akɔyɛ wo PhD a, party naa no anka nyɛ wo interest sɛ nka party no bɛboa me no atena power. Na nka ebia anka ɔma nso akɔnya bi akɔyɛ PhD anaasɛ nka nkurɔfoɔ ma. Na mmom wo no a wa benefit from the party no. Wo mmom na ɛse fa resources kɔ a ɔse da. Enti mo na mopɛ sɛ monya mo ho wɔ wiase ara kɔsi sɛ kyɛ sɛ ɛsɛ sɛ obiara di hia na mo nkoa moyɛ yie. Enti campaign sika kɛkɛ. Ɛte sɛ deɛ onua yare da hospital na ɛse kɔtua hospital bill na wakɔdi sika no. Wode akɔtwa bet. Sɛ wankɔtɔ ɛde campaign resources ma na wodi a you are as bad as obi a Yɛde hospital bill ama no sɛ ɔnkɔtua nkɔyi ne nua mfi hospital a wadi sika no na ne nua no da hɔ a ne ho antɔ no. Party a aboa wo. Wo ankasa wo secretary sɛ Doctor Mahmood Bawumia na ɛ sponsor ama wokɔyɛ wo PhD as vice president. Sɛ party no nni power a anka ɔbɛnya res ɔ anka ɔbɛ sponsor wo. Na party no aboa wo a adɛn na nkwadaa a ɛreba nso no womma party no nkɔ so ntena power na yɛmma wo yɛmma wo wɔn nso saa opportunity no bi na wo deɛ wote hɔ. Ne yɛde resources ama fa kɔ a because wo na woyɛ ɛyi vice president ne spokes person nti no wo na obi ammɔ wo kyɛm so na wagye wagye sika no akɔdi. Me se national executives a mo te ma akokoe report so ɛnsɛ mo ne nnipa yɛ abobɔ wɔn din nyinaa no mo make sure sɛ you take actions against them. Ɛti sɛ woyɛ delegate a ɛ saa nneɛma wei nti na ɛnyɛ me nwanwa sɛ Doctor Mahmudu Bawumia report no okuta bi. Ah Because ɛyɛ wei nti na ɔtumi hwɛ delegate anim ka kyerɛ wɔn sɛ, nnipa a ɛdi wɔn akyi, n'akyi no deɛ, ɛmma ma monhwɛ wɔn, na monhwɛ me, sɛ na ɔnim nea nkurɔfoɔ no abɔ atena so. But ɔboa, mode ma no a, saa nkurɔfoɔ yi ara na ɔsan de wɔn san ba bɛyɛ adwuma. So wahunu? Ɔmoa o. Ɛyɛ nneɛma mmienu. Ɔnim sɛ nkurɔfoɔ no.

which has long been the party's electoral backbone, respondents highlighted Honourable Francis Asante Boakye, the Minister for Roads and Highways, as one of the key figures through whom significant resources were channelled. Na kyerɛ sɛ party no hunu no sɛ Asante mantam deɛ ɛhɔ yɛ n'adwosuo. Yes. Na wɔn a ɛkɔhyia yɛwura ayi Aaron Makokoe ne no di nkɔmmɔ no se, Papa no Resources ahodoɔ a yɛde hyɛ wɔn nso nsa sɛ nka wɔmfa mmra mmɛkyɛ ma Asante mantam so nka ɛhɔ nyɛ din no, ɔno ne regional ayi atena bi so na ɔno nso akɔ akɔtena bi so. Saa. Ɔpanin yɛn nkɔ yi. Saa. Ɔse, It was reported that despite the allocation of substantial financial logistic and logistical support The intended impact was not realised at the constituency level. Na kyerɛ sɛ sika a wɔde kɔeɛ nyinaa sɛ, sɛ yɛde wei kɔhyɛ ha a, sei na ɛbɛba, yɛde wei wura ha a, sei na ɛbɛba. Yɛ a wɔde kɔ adwene pa a party no nyaeɛ de kɔeɛ no nyinaa no, ebinom ama no awie bɔne. Enti ɛho nsu, ɛnna ɛmaa nsunsuansoɔ bɔne baeɛ. Sɛ wohwɛ Asante Regional, Wɔayɛ enti adeɛ. wode ma memfa this line na afei Yɛma wɔn ayɛ mensɔre. koo. Ɔse. The NPP's presidential candidate vote dropped from seventy two per cent in twenty twenty to sixty four per cent in twenty twenty four. Enti na kyerɛ sɛ twenty twenty no, a no koraa yɛse Nana ammɔ ne ho mmɔden koraa no, ɛɛ, onya seventy two per cent. Ɛna seesei no ɛte baa fam ɛbɛgyina sɛn? Sixty four. Yes. Ɔse respondents attributed part of this decline to ineffective coordination alleged misapplication of campaign funds and the perception that some appointees prioritized personal ambition over party's collective success. Ɛte na kyɛ sɛ binom nim dada sɛ na party no ntumi mbreki eight no anaa? Yes, sɛ also they they they were thinking about like their self aggrandizement. Nti ɔno ankasa nya. Wɔn yafunu. Ɛtɔ sɛ saa nkurɔfoɔ wei wia party sika ne aban sika ara na wɔn hyia wo a, wɔn se woammɔ bra, wo papa ammɔ bra nti na wɔn anya wɔn ho no. They feel sɛ korɔno yɛ like like a career. As ɔyɛ smart. I mean young guy like you, woabɛdidi party mu, woabɛdi Deputy Chief of Staff, woabɛdi Minister for Works and Housing, woabɛdi Minister for Roads. Na yɛma wo yɛma wo adw sika sɛ fa kɔ Ashanti region, ɛhɔ na party no afurum ahyɛ. Wote aseɛ? Woba bɛtena nka those days wo constituency no yɛfrɛ hɔ Florida. Yeah. Wo nana no wɔfa nom sɔre kɔto aba bum de ma NPP. Yɛbobɔ aba na sɛ mantɛm aman a na obi retwɛn. Yɛde gum na ate Volta region vote no nyinaa to agu. Ɛnnɛ woabɛnya opportunity no yɛ MP for Bantama. Wabɛdim deputy chief of staff, wabɛdi de minister. Na party sika kekra gye kɔyɛ campaign na kɔso tena power ne mpo kɔso di wo minister. Wosi daabi, wo ɛsɛ sɛ wonya wo ho kyɛn NPP ni biara, enti wafa sika no. Na saa deɛ wenhyira wom. Then these people go round and label somebody as not pre. Mese, Honourable Ken, ne attitude ne ne behaviour no these people cannot survive in his government that is why when you see people like that always opposing honourable Ken they know sɛ the another watchman is coming to watch the watchman. Mpanyinfoɔ se wote okodu a na woyi ne mirika na wei ne report a wɔn akenkan a wɔn kyerɛ sɛ krataa wei a ɛbɛto odwe yi biribiara da adi pefee se nyɛ Kennedy Akompere Kunchapong na nam ne so ma NPP amanyɔkuo no di nkugu. Abusua, eh, wei deɛ asɛmpa etia, wei deɛ metwa ntiatiatiatiatia sɛ kokuo kɔn no. Woba so a na wo nso wakyerɛ w'adwene subscribe to YouTube channel no. Wo like a na wasan ahyɛ de ama afoforɔ. Me din ɛde Ɔdomankɔmɔba Nana Kofi.